Ahee ahee matsonga ma ka hina minjhani matsonga ma ka hina mina i dzaha swa ka Chauke a ka swa ka Chauke T_V namuntlha ni la ta ku hi vulavula hi ti producer ta Xitsonga to fika four or five leti hi nga ta va kha hi vulavula hi tona. ti-producer leti ni vulavulaka hi tona ni vulavula hi ti-producer leti matsonga ma ka hina ti nga na nkoka ngopfu a ka music wa Xitsonga ti-producer leti namuntlha hi vonaka music wa hina wu ri ka level ya le henhla hikwalaho ka tona hi va leti producer leti ti nga na ti ti nga ti nga ti nga na nkoka wu kulukumba ngopfu ka music wa Xitsonga leti ti twarisaka music wa Xitsonga matikweni mo tala kumbe ka ti-languages to hambanahambana leti ti nga na ti nga na fan base yi kulukumba first first artist ni lava ku yi vulavula hi hi producer yo fana na na Solly Makamu mi ta swi tiva kahle matsonga va ka hina ku tsundzuka kahle ku ri Solly Makamu hi vulavula hi producer tlhelo xiyimbeleri aka music wa Xitsonga hi fanele hi va khensa va hanya va yisa lava hinkwavo because Solly Makamu producer-a vanhu vo fana na vo Majojo. a producer-la vanhu vo fana na vo Kofi na Chris Mora a tlha producer ti-album to a producer-la na H_I_V Makhese a tlha a producer-la na Soul Makamu meaning ku u u kota ku producer-la vanhu vo fika four hinkwavo vanhu lava tlhe va twala ka music wa Xitsonga so i vanhu lava hi fanaku hi va khensaka ka music wa Xitsonga hi fane hi va sapota hi va sapota hi ku va xavela ti-C_D xava music wa vona original. hi endla swilo hinkwaswo leswi nga fanela hi avoid-a ngopfu na piracy so va na nkoka ngopfu va yisa lavawani yin'wani artist yin'wani producer leyi a ni la ku yi vulavulanyana hi yona na yona yi nga best ngopfu um i munhu wo fana na prince rhangani prince rhangani mi ta hleketa kahle na n'wina matsonga ma ka hina ku i munhu loyi a nga a nga producer la vanhu vo tala lava namuntlha va nga duma hi va lavo beni mahingani hi vulavula hi vu Mister Post u hoxe ntlhanu le ka ti album to fika timbirhi ta Mister Post hi vulavula hi vo Jambatani hi vulavula hi vo Phesi Mfana hi vulavula hi vo Xongi hi vulavula hi ti-artist to tala leti Prince Rhangani a nga ti tlangela. so i ti i ti i tin'wani ta ti-producer leti ti nga na nkoka ngopfu aka music wa xitsonga leri ngo loko va yisela vanhu vo tshuka va file hi ta va hleketa swinene hi music wa vona lowu va va va wu producer-ka so hi fanele hi va sapota va yisela vanhu hinkwavo tanihi ti-producer kumbe tanihi ti-fan base kumbe fan base hinkwayo ya matsonga kumbe hi Matsonga hi ku angarhela hi fanele hi va sapota va yisa laha because va khome ntirho kulukumba ngopfu ene ti-producer leti ti nga ti ti nga na ti nga ti vanhu vo tala lava va dyondzaka ku chaya va dyondza va kha va kopela ka va yisa laha meaning ku i vanhu lava nga na nkoka ngopfu ka music wa hina but as for Prince Xingana. va tsarisa music wa Xitsonga hikuva va kha va va kha va tlanga keyboard kumbe ku chaya kumbe ku humelerisa tinsimu mara ku nga ri ngopfu mhaka yo yimbelela because masiku ya ku a bra Prince rhangani swo yimbelela a hi swa yona so yin'wani producer a ni la ku yi vulavula hi yona a ni la ku ta ku yi vulavula hi producer yo fana na. Na Redboy Mchangana vanhu vo tala Redboy Mchangana va n'wi teke enhlokweni hi yena a producer-aka Oscar Magama so this guy na yena u na u na talenta yi kulukumba ngopfu and Oscar Magama Maswitwa i munhu la yimbelelaka tinsimu ta mongo tinsimu ta meseji tinsimu ta Xitsonga xidzi Xitsonga xa ma xa mapela lexi xi khavharaka munhu lowutsongo na vanhu lava ve le xikarhi na vanhu lavakulukumba. so hi yin'wani ya ti ya ti ya ti producer leti ti nga strong ka music wa Xitsonga kumbe leti twarisaka music wa Xitsonga hi ndlela ya xiyimo xa le henhla lero ngo loko ku nga ri misa loyiwani swi ta tala ku a hi swi tivi ku Oscama kama ta va ri ka xiyimo xa njhani ma swi twisisa so a hi sapoteni vakulukumba la vanhu hinkwavo because matsonga ma ka hina va na nkoka ngopfu aka aka music wa hina hambi wo fana na vo red ball mchangana a hi vanhu lava ku va twarisa music i mhaka ya ku yimbelela because a hi nge vulavuli ngopfu hi mhaka yo yimbelela hi ku a ni ma swi tiva ku bula red boy na yona so yimbelela yimbelela vhele a hi swa yona ngopfu so a hi nge zi yi nghenelela ngopfu ka mhaka yo fana na leyo yin'wani producer a ni la ta ku rivala hi yona ni la ta ku rivala hi i verse mavasa Evans Mabasa u na yena na nkoka wu kulukumba ngopfu ka ka music wa Xitsonga a hi munhu wo kota ku yimbelela na yena ni vana ngopfu hi ti producer leti ni swi tivaka ku a ti swi koti ku yimbelela mara i vanhu lava u kumaku ku va va tswalisa music wa Xitsonga hi ndlela ya ku producer van'wanyana tinsimu ta ti hit music wa Sandland u swekiwa ka a mbiteni ya ka ya ka ya ka Evans Mabasa va phese mufana va vuya kona. Van'wanyana lava vuya kwale nyana ka vo Evans Mabasa ti artist to tala tala swinene to va ti kha ti huma ngopfu ka Evans Mabasa so Vatsonga va ka hina a hi sapoteni vakulukumba lava hi va khensa hi va khensa hi ku i vanhu lava va produce-aka music wa Xitsonga and i vanhu lava kurisaka music wa Xitsonga loko va yisa lava va nga ri kona a hi swi tivi ku music wa Xitsonga ka siku ra namuntlha wu nge fiki kwihi because va kurisa music wa Xitsonga hi tindlela to fana na teto. so yin'wani producer yi kulukumba vanhu va nga yi tekeli enhlokweni ni vona ngopfu hi mambawulelo mambawulelo hi yin'wani ya ti producer leti nga strong ngopfu eka music wa Xitsonga Misa lowani hi yena a nga discover Mister Post a ni swi tivi ku loko mambawulelo a nga ri kona music wa wo fana na wa Mister Post a hi swi tivi ku a hi ta wu kuma kwihi namuntlha a hi swi tivi ku Mister Post a ta va a ri ka xiyimo xa njhani. Yes Mister Post u vi a famba na Mambawulele va ka Joe Shirimani kumbe ka Tim Shirimani va tirha music la Mambawulele a tlanga keyboard kumbe la a tlanga keyboard so Mambawulele u na talenta yi kulukumba ngopfu na yena misa luya because a hi swi tivi ku ri wo fana na na Mister Post namuntlha ta va ri kwihi u produce-le vanhu vo tala Mambawulele vo K_K Xirumani u va producer-lini ti-artist to tala ti producer-lini leti letiwani vo ma vo Mapele va producer-iwini hi hi Mambawulele u tlange music Mambawulele a tlangela ti ti-artist to tala ta Xitsonga so swi vula ku ri Mambawulele loyi hi vulavulaka hi yena i producer yi kulukumba ya Xitsonga so a ni ta ku Matsonga va ka hina va yisa lahawani hi va sapota swinene ngopfu because hi vona ti-pillar-a ta music. Wo fana na ku a sikiza kumbe hlawu sikiza hi nge va lweyi vona lavaya because a hi nge va lwi ngopfu hi vona mhaka ku a ni vo hlawu sikiza vhele u produce-la e munhu loyi a nga a nga blind hi khale wo fana na vo Benny Mayengani so a hi nge vulavuli ngopfu hi yena hi ku yena u strong-o ngopfu produce-a kumbe xana njhani because ha swi tiva ku laya ka team liya vo vo kazatakazata laya vo kazatakazata ku na vo mapayipele la ndzeni. na vo Jambatani, Maspisanyana so vanhu lava ni nga va vula lawa ni ti-producer leti ni nga ti vulavula ni nga vulavula hi tona vo swi fana vo Solly Makambu va na talenta yi kulukumba ngopfu i ti-producer ti kulukumba vo Mambawulelo vo Prince Rhangani vo Red boy na bra Solly Makambu a no va yisela vanhu va va na talenta hi vo va nga khoma music wa Xitsonga loko va yisela hi ku hi sukela kumbe va kumeka va nga ri kona kumbe va va ku mundzuku hina hi tshika music. mina mali ni nga yi humesa ni nyiketa vayisala because vayisala hi vo va nga khoma music wa xitsonga no hi swona matsonga makana ni kombela ku mi subscribe a ka chanele ya swa ka cawuke t v leyiwani leyiwani i chanele leyi um yi yi yi tisaka music wa xitsonga for ku analyzer na ku mi update for music wa xitsonga ku ri mi swi tiva ku ri music wa hina wu yime kwihi ene xin'wani matsonga ma ka hina hi nga rivali ku ka nkarhi loyi hi nga le ka wona hi yimeli album ya prince rhangani hi yimeli album ya redboy mchangani hi yimeli album ya mayandza hi nga swi rivali swo fana na sweswo matsonga ma ka hina hi vala hi ti-artist leti mi nga khoma music wa xitsonga mi nga xi khoma hi timhondzo so a handle ka ka vayisa laha ni nga va vula lawani va ti-producer e music wa xitsonga ni tivi ku a wu ta va ri kwihi a handle ni ka vayisa lawani